Häerzlech wëllkomm hei um Youtube Channel vun Team Lëtzebuerg. Ech hunn hei de Ryan, den OTS Champion vum leschte Sonnden am Mana Tempel zu Lëtzebuerg an du stells eis haut däin Deck vir. Genau, haut si mer hei mat engem Ryzen Pure Deck Profile, sinn domadder 5 0 gaangen, undefeated, och all Game 2 0 gewonnen, zimmlech zefridde mat der Lëscht. Vläit eppes am Side anerem, mee dat weisen ech iech geschwënn. Also komme mer zu der Lëscht, fir d'éischt mol de Standard, 3 Eis. Dräi Ex, dräi Sword, een Oud, zéng Nimm, wäert sech warscheinlech ni änneren, Standard. Dann Search Card, dräi Bonfire, op engem muss do net vill soen, ass eng Riserlech, Klassik. Dann zwee Field Spell, well mir spillen och nach Pot of Desires, an d'Field Spell zu Hardrun gëtt och méi oft d'Chance Trap kënnen ze aden, well mir Trap an Plug-in spillen an deem Deck. D'Schwäpp hëlleft och fir verschidde Lines duerch Fuerlos besser duerchzespillen an géint verschidden Deck ass et heiansdo einfach méi Wurscht d'Schwäpp ze huelen wéi eng Plugin. Ech war eng Zäit um iwwerleeën vill Spell op 3 ze spillen, hat herno keng Plaz méi well sou wéi d'Decklëscht grad ass, ass se op 41 an jo ech wollt lo net op 42 erop an ech hunn keng aner Plaz fonnt. Ech denken 2 ass esou ok. Dann hu mer e bësse méi Consistency Kaarten, ech spillen 3 Pots, ee mol d'Gros. Zwee mol Desires an nach zwou small ones. Ech wollt keng dräi Desires spillen, well ze oft geschitt et, dass een dann zwee gesäit, dann huet een eng Kaart manner an der Hand, dat nervt. Small Worlds huet mer méi Consistency bäiginn an huet mer och gemeet, dass ech manner oft déi selwecht Kopië vun enger Kaart gesinn. A schlëmmste Fall kann dat doten nach ëmmer Lancea siche goe, Post Side oder aner Hand Traps, déi vläit kënne gutt kommen. An sou huet een och eng Kaart méi wéi wanns de just 3 Pots spills mat dem Cross. Dann hunn ech mech och entscheet Crossword dran ze spillen. Ech hat déi eng laang Zäit elo net méi. Ech hat vill mat Book of Moon gespillt, mee Crossword léisst sech einfach méi duerchspillen. An wann deng Haaptcombo duerchkënnt, Turn 1, normalerweis geet dat ëmmer dem Gewusse geronn. Called Boy fir déi Balloun na méi ze drécken, fir dass een einfach duerch alles spille kann. Dann als spezifesch Targets fir Crossouts hat ech Metalchronus an Ultimate Slayer dran. Dat si Kaarten déi zimlech gutt go second sinn an ech hu mer einfach geduet dat ass ëmmer gutt déi als Target ze hunn. Zumools Metalchronus well dat am Moment vill geméint gëtt an Slayers hunn ech nach Copien am Side Deck gehat, sou hat ech och Optiounen wann ech go second geschéckt gi sinn. Also dat huet mer zimlech gefallen, dat wäert och sou bleiwe wahrscheinlech. Dann fir d'Null Engine Hand Wraps.

Vun Plaatz hier hat ech net esou vill Plaatz an ech wollt awer och keng 3 Nitt spillen an just ee One-off als Target vun Ogre, well ech mer einfach geduet hun wann ech den 10 an ech da geogert gin mat Crossout an der Hand oder esou dann huet een och virum keng Loscht méi. Also 2 2 fannen ech emmer gudd, zumools well grad Nipp wann een déi op 3 spillt an et säit zum Beispill een oder zwee Nipp an soss keng Hand trap mecht déi Kart oft net genuch fannen ech. Dofir hunn ech ëmmer déi Kart gären um zwee, well wann een se da gesäit, da gesäit een se wahrscheinlech mat enger anerer Handschreft an dann huet se vill méi Value doduerch. Dat waren dann zesummen 41 Karten am Deck. Dann fir den Extradeck ass Plus-Minus-Standard, géif ech soen, een Duodrive, zwee Detonator, Ech hunn Platz gebraucht well ech den Ultimate Slayer Package gespillt hunn, deen ëmmer am Extra Deck war. Ech hat keng Loscht do alles ronderëm ze seiden, dat heescht een Duo Drive hunn ech mer geduet misst duer goen. An ech hunn och ni en zweete gebraucht, kann een ëmmer zréck shuffelen mat der Fielspell. Schlëmmste Fall kann ee mam Twin och reviven fir an de Surge ze kréien, kann och net vun engem Bissel gehit ginn. Also ech gesinn de Grond net méi fir zwee ze spillen. Meeschtens geet et ouni. Dann déi zwee Twins, dat muss esou bleiwen. Ech hu Lëschte gesinn, déi heiansdo ee spillen. Dat, déi Kart gëtt awer esou vill Grind Game. Och wann zum Beispill keng Fields méi, keng Field Spells méi do sinn, dann ass dat dote wierklech wichteg, fir kënne weider nach e bëssen ze grinden, wann d'Game ze laang dauert. Dann. Sun fir Aggregator, zimmlech klassesch, just een, brauch ee keng zwee. Dann Utility Toolbox hunn ech déi 5 gespillt. Déi sinn alleguerte gutt komm, haten alleguerten hir Momenter am Dag. Si hu mer oft vill gehollef, huet mer e Game gewonnen gehollef fir pushen, och fir ze pushen. Deen eenzegen deen ech am Laf vum ganze Dag net benotzt hu war Exciton, ass ni opkomm. Dat ass den eenzegen Spot wou ech ginn esou kann een driwwer schwätzen elo a menger Lëscht. D'Saach ass an Theorie wann e gutt komme kann da kann en och vu sech alleng gewinnen ewéi géigsteets aner ëmmer gewannen. Also denken ech ass et ok deen awer ze halen. Mol kucke wéi dat weider geet. Dann den eenzege Link deen do ass fir gesummont ze ginn fir klassesch Nibiru Buddies lass ze ginn oder am Side hunn ech Whistles och gespillt. Dat heescht et ass ëmmer gutt esou eppes ze hunn am Fall wou. Dobäi ass et nach en Draw. Ech mengen den Draw huet mer esouguer en Game gecarried wou et mer wierklech eppes Wichteges bäiginn huet fir un Engine ze kommen. Dann den normale Slayer Package fir all Deck kënnen ze hitten. Eng Kopie Main Deck. Déi zwou aner Kopien hunn ech géint all Deck ëmmer ragesait. Kënnt ëmmer iergendwéi gutt. Sief et géint Fiendsmith, och géint Malice wann se de Crypta do leien hunn deen zeréck ze schéissen kann och ëmmer gutt kommen. Dat huet en ass ëmmer e gratis Draw. Géint Blue Eyes ass dat huet en och. Ultra gudd einfach de Spirit ewech ze geheien, dann ass scho vill gemeet. Dat war dat den extra Deck an da komme mer zum Site wou mer 3 Judgements an Talents fir Going First. Kann ech leider net vill dozou soen. Ech hunn net eng Kéier Going First konnte rasiden, vu datt alles zu null war. An der Theorie ass et esou, wann ech geboardbreakt sollt ginn, well am Moment vill Boardbreaker géint Ryzen gespillt gëtt, ass dat dunn einfach besser wéi Strike fir sech ze protecten. An dat dote war eben eng gutt Going First Kaart. An am Fall wou ee se net gesinn huet, konnt ee se mat Crossout, wann de Géigner se huet, Going Second fir den Detonator oder wat och ëmmer, konnt een déi dann crossouten. Dat war d'Iwwerleeung fir déi 4 Go First Kaarten.

Generell eragezéit well vill Films méi flo war. Ech hunn och géint Dragon Link gespillt. Géint Dragon Link ass déi Kaart och ganz ok. Och fir d'Géigner ech bis hues ze stoppe kann ëmmer gutt kommen. Ëmmer bëddies méi kënnt halt einfach gutt. Dann 3 Landseer zimlech klassesch géint Malice eben. Dann huet een aner Decker am Moment vum Kriss Hong kann et och gutt kommen. Géint verschidde Rogue Strategies geet dat och nach ëmmer. Mee jo, haaptsächlech géint Mellis, muss een net vill soen. An dann déi lescht Kaart war Starliege, well ech keng Plaz hat am Main duerch den Ultimate Slayer Package. A Going First erascheiden ass ëmmer gutt, well grad do, wann d'Leit ugefaangen hu méi Dronusse vläit ranzehaen oder Slayers oder aner Board Breakers, hien ass dann de perfekte Schutz, hien ass dann Deel vum Endboard, well dann ass hien plus Duo Drive an Detonator alles untargetable. da kënnen all déi Karten guer net aktivéiert ginn an da sidd der och vu ville Saache geschützt. An jo, dat war et da mam Backprofile. Dat waren 41 Karten méi en Deck, dat ganze war zimlech Standard. Ass mer deen Dag zimlech gutt gelongen. Ech testen d'Deck weider nach e bësse sou. Dat eenzegt wat ech vläit géing änneren ass am Side Talent. wou ech villäicht fir eppes aneres nach meng First Hochzäiten oder sou zimmlech méi am iwwerleeën, consideréieren. Mee jo, d'lescht war zimmlech gutt, ultra zefridden an jo 5 Null gaang, zimmlech glécklech mat der Performance an jo ech géing soen dat war et dann. Shoutouts un Team Lëtzebuerg déi ënnerstëtzen, un d'Team mat deenen een teste kann an jo ouni Team Lëtzebuerg kéint ech am Moment net spillen, also si wierklech dankbar an jo merci fir den Deckbefeuille. Ok, ech soe Merci fir de Profil a Gratulatioun! Merci Ady!